eh enhlikani na ku mi amukela hi le ka G1 Solimaka mu channel channel leyi nga yi kulukumba misava hinkwayo ku hundza ti-channel hinkwato leti mi ti tivaka hi lo pfampa hi kwala a Jan Fest namuntlha hi na Dr Mashaka Sithole hi kombela mi xeweta vahlaleri eh ni xeweta vahlaleri hinkwavo i mina dr sithole maxaka hambi na namuntlha na mina ni ta vulavula ni ku no na tshemba ku hi yo number one channel yikulukumba ya swi vone hi tifoni ku no tikholo ta kolo leti ti nghenaka no i number one ah, dange eh, a ni nga ri kona for nkarhi wo leha ma vona a ni a ni yala mozambique se vanhu vo tala lava a va va va kha va ni fonela va kha va ku u yi khendleni wena u yi khendleni wena kahle kahle ku khendla i yini eh, dr maxaka eh a ni ku ri tirha ku khendla mm. eh ri ka ri vulavula hi murhi mm. mara kasi ku khendla swi endla hi lava nga na mabizimisi kuma bizimisi ra vona ri fambi kahle se va ta ka hina va tinyanga va ta va ta kombela mirhi ya ku swilo swa vona swi kota ku famba mm. mara ku khendla hi ku endlela murhi wa ku engetela luck ya wena kumbe ku engetela matimba kumbe ku pfula swilo swi kota ku pfuleka la a wu tirha koho 100 000 hi n'hweti loko se u u ya ku khendleni u endla 1 million hi n'hweti laha a wu xavisa koho 10 rand hi siku loko u ya ku khendleni u xavisa 100 rand hi siku mirhi leyi a wu nga ta va u yi kumile hala ya ku khendleni hi yo yi ta va se yi engetela matimba a swikwembu swa wena i pfula like ya wehe i engetela na like ya wehe ku ri i kula na mbuyelo ya wehe i kota ku ndlandlamuka mm. hi ku khendla mara ku na swo hambana mm. ku na ku hlamba hi murhi wo va murhi ntsena u hlamba u endla swilo swi pfuleka mm. ku na ku u kuma gona gona ri nga ku ri ta va ri ri na mirhi na swiharhi na leswiya na leswiya ku pfa ku va na nawu wa ku gona leri u fanele u ri hlonipha hi ndlela yo karhi hi ndlela yo karhi mara loko se u kuma gona va ku nyika gona va sungule ku nyika murhi okay. u ya wu tirhisa mm. u vona murhi lowu u tirha ngopfu mm. se u va byela ku no ku ri mara murhi lowu u nga heli ni kombela ku ni nga endlisa ku yini ku ri u vhela ni tshama ni ri na wo u nga u nga ha heli bya ku a ni na hlamba wa hela and then na tola wa hela se va ku hi ta ku endlela kona va hlanganisa mirhi ka um ku nga va ka xikhuwana xitsongo kumbe ku nga va ka xin'wana xin'wana na xin'wana xo hambi wo va bodlhela va chela mirhi le hala ka bodla leriya se va chela mafurha a man'wana a ku tola we loko se mirhi leya loko se i melta na mafurha lamaya swi hlanganisa u teka mafurha lamaya u tola swi vula ku gona ra murhi laha wu nga ta hela okay mara hi mhaka ku hlanganisiwe swilo swi va na nawu nyana u fanele ku u swi hlonipha mm. ma swi ta ku xin'wana na xin'wana xi va na nawu mm. or ku xi kota ku va na matimba mm. xi kota ku hlangana na mikwembu ya n'wina xi kota ku hlonipheka kahle se hi ko ku kamba kumbe ku khendla mara a wu nga ta swi kuma ka loyi u ka a nga ri na mali i mhaka ku i swilo swa mali loko a ri na swo nyanga a ku endlela ku u khendla ku ri u khoma loto u khendla ku ri bizimisi ri famba kahle u khendla ku um u va na tithendara ti u ti kuma kahle vanhu va ku tsakela hayi swa ku gona leri ri ya famba ri ya lava na tithenda ra ku tisela toho no a swi vuli ku gona leri ri ta ya ra rhwala- rhwala mali a bengi i ta yi ri cash no u va na laki ya ku vanhu va ku rhandza xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka kumbe loko u vulavula na vanhu va ku twisisa ni nge ku loko se u heta ku vulavula na vo huma u famba mundzi ku loko se u khoma foni u endla ti-follow up a ku a ah, ya ya na ku tsundzuka maxi a ni ku rivele no no no loko se u ri na gona swi vula ku u hosi ya u rhandzwa hi vanhu kumbe un'wana mm. gona leri endla u rhandzwa hi vanhu un'wana na un'wana loko u vulavula na ye hi ya ku sala ku ndzhaku hambi u tshembisa munhu nchumu wa ku wa ku tshemba a nga ku tivi mara i va na ku tshemba ku loyi i ta swi endla Yeah. se swo swa wena swi tshama swi ri tafuleni eyi se mara swi- loyi a nga swi khoma swilo leswi ya kotaka ku endla magona na yena loko u fika ka yena u ta swi vona ku mani loyi swo swa yena swi le ku fambeni Yeah. u kota ku n'wi vutisa ku nona ni kombela u ni pambulela u ni endlela xigonana xitsongo ni ta kota ku tirha hambi u nga nyika gona ku fana ra wena mara ni kombela ritsongo ni kota ku tirha hi mhaka ku sweswi ku na lava tirhisaka photocopy ya ku gona okay mara ku nga ri gona mm. ku fana ku mi fika ka mina mi suka la mi ya mozambique ni ya kuma nyanga a mi si yi vona a mi si tshama mi ya ka yehe a mi tshama mi tirhisa mirhi ya yehe na ku mirhi ya yehe ya tirha mi swi tivi mi vhela mi fika vhela ku ni endlile swilo swa makumo swa ku sungula swi kwihi mm. swa vumbirhi swi kwihi mm. a mi si swi vona mi se a swi fanelanga mi endlela swilo swa makumo fanele mi endlela switsongo swi ya tirha mi swi vona se mi vuya mi ta kombela swa swa makumu swa swikulu se van'wani va fika mi fika ka vona ro sungula vhela ku ni ku endlela gona u xavisela gona ni lava murhi wo s- mali ya so teka gona kumbe ni gona leri hi leri ri nga endla ku ri u kuma murhi wa one million ten million kumbe three hundred thousand mara ni kombela ku nyika 20000 rand hmm. ma swi vona ku a swi le ku hanyeni eh? ah, why hi endla 1 million hi 20000 rand hmm. ah, swa tikomba ku a yi gona i photocopy ya ya gona gona fanele mi sungula hi mirhi i tirha se mi ya ku fika ka gona na kowa swi twa ku loko se va vulavula hi gona va vulavula hi mahelelo mm. a swi va murhi wa mali ande va hlanganisa swilo hinkwaswo wena xawu hi kova ku chela mafurha ntsena mm. so loko yi gona mm. ra tirha ya ri nga va kwalano hikuva vulavula hi miliyoni a vulavula hi ma two hundred thousand three hundred thousand mara three hundred thousand leyi ri right hi ro ra straight mara u sungule hi ku nyikiwa murhi wa ku hlamba u swi vona ku swa pfuleka se u ta kuma gona hi ro gona swa twisiseka Eya. lera ra ku kahle kahle miri swi nga koteka ku eh, m- munhu kahle kahle loko a a kha a endla xa n'wanchumu Eya. a ku nani ya khendla ku xi ta kota ku famba swinene ya swa koteka i koho mirhi ya koho Hi- hi- hi- hi suka hina swiharhi swin'wana swa ku vo fana ni hala ka vhuma ma yi twa ku hala ka vhuma so loko u ta pfumela hinkwaswo wa Yeah. vhuma loko se va teka mafurha ya koho va chela ku fana vo giraffe ma dlela phezulu mi vona ku se i i kuma swilo swa le henhlanyana se loko se va teka swiharhi leswiya va hlanganisa na swiharhi swin'wana va hlanganisa va aka gona wu va nkulu wa hloniphiwa vanhu va pfumela Eh, ku ri s- u va na na ndzhuti lowu nga kona Mm. Eh, se ku na vanhu lava va ku mi kuma ku va na mabindzu a hi nge i ti-tavern mi kuma ka tala swinene va ku "Ah, va- ah, lexiya xi na hozahoza lexiya xi na hozahoza swi koxe leswaku ku va na mirhi wa ku vitana ti-custom ta ka swilo leswi munhu a endlaka swona u koho ngopfu ba makama mara ku fana na ti-tavern ma ni hlamusela kahle vanhu va kota ku twisisa tavern ku tirha mirhi minharhu okay. hi ta ku nyika lowa ku vitana ku vanhu va tala mm. ku va na murhi wa ku va nga lwi oh, okay. loko vo lwa etavheni ya wena hambi ku tala njhani vo lwa namuntlha ku fa munhu mundzuku va lwa ku fa munhu vanhu a va ti na vanhu va ku zonda vaakatiko mm. bizimisi ra fa mm. se fanele ku ku va na murhi wa ku ri ku va va ta va tala ku va na murhi wa ku va nga kwati ivini va nga lweli la ka wena ya ku va na murhi wa ku van'wani vo va tirha hi ku yiva loko va vona tavhen yi tele ngopfu va swi tiva ku mali lahaya ku tala hi vo nine ku fika hi vo two three swi vula ku se mali yi tele va nga ta va ku komba hi swibamu va teka mali wa laveka murhi wolowo ku ri va nga ku hleketeli leswaku ku yivela se that's why ni ku i mirhi minharhu okay vanhu va nghena a ni ta ku hi four lowa ku swa endleka ku ku tala vanhu vo tala mabyala ma hela mi xavisa swa vo 500 some- something thousand hi, hi, hi, hi, hi, hi siku mara i ringana ku stoka ntsena ku hava leyi salaka vanhu vo ta ya se ku na murhi wa ku mali leyi i tshama i khomeka i khoma u va na mali hambi vo xava mara mali ya koho ku va na leya ku stoka ku va na leya commission u kota ku yi vona vo tala va tirha ngopfu mara kuma ku a va va hava mali leyi va yi vekaka se hi four ya mirhi mali yi tshama vanhu va ta mali yi tshama va nga lwi u nga yiveriwi u koho murhi wa koho lowu wa koho swa twala swa swinene. twala ya so loko hi tshika leswa swa ku khenda hi nghenela ka swa le mintini swi vangiwa yini nkarhi wun'wanyana leswa swa ku mi kuma ku loko munhu a tekiwa laha endzhaku ka nkarhinyana va n'wi hlongola a tekwana endzhaku ka nkarhinyana va n'wi hlongola a tekwana endzhaku ka nkarhinyana va n'wi hlongola na le ka vaxinuna ya ni vaxinuna va koho va kumaka vavasati loko se va sungula ku ri va ya ku mi teka ya ku humesa chuma nsati wa famba um swi kambirhi ka nharhu va makamba ku na van'wani u kuma ku vutomi bya voho kumbe mahanyelo a voho ku ri va xinuna u kuma ku wa swi lava ku teka nsati mara um ku na swilo swo fana ka u swi endla wa ha ri jaha kumbe wa ha ri mufana vutomi ku fanela life style ku na life style u fanela ku yi hanya loko se u tibyela kumbe ni n'wanuna se ni munhu wa muti ne loko u nga swi hambanisanga vavasati a va tshami kuma ku u teke sati n'wi veka endlwini u ya u tlela abyaleni u ta hi matakuxa everyday mm. loko u hola wa ha tshami kaya u vuya se mali yi herile mm. sati a nga ta tshama wa famba sweleswo swi va swi a swi lavi muri sweleswo mm. swo lava ku munhu n'wi veka hansi n'wi hlamusela ku na lava nga cheliwa badi kumbe khombo kumbe tokoloxwe kumbe xin'wanakaji kumbe a kaya ka vona ku na mpfhuka wa leya ku fana ku ku na mundhawu loyi a va muphahla khale kumbe va va va ze va tirhatirha na vo swilo swi nga fambi va ya lomba gona ra ku va na mundhawu va kurisa vana va voho va karhi va ri phahla hi ndlela yin'wana va phahlisaka xiswona u kuma ku loko se va lova vana lava va ya hi vazalana a va ha ri hloniphi swa ku phahla and then va kule hansi ka bava a karhi a endla yini a phahla se lucky liya ya ku phahla leya bava a yi hlanganisa vukati ku teka mitirho mali swilo hinkwaswo hi yo a yi swi khomile loko se mi nga ha yi hloniphi ya swi kota ku hangalasa hinkwaswo mi teka vavasati va famba ku rhandzana hi na problem mi nga rhandzana n'wansati kumbe n'wanuna mi va na yena loko se mi sungula ku lava ku aka muti you know mi nge aki muti wa n'wina mi nga si aka wa mina ku fanele mi tin'wana leyi a ri na tindhumba na khale u nge aki muti wa wena nsati mi tshama mina mundhawu mi nga ni akelanga ndhumba ya mina hangalakani mm. byela miti yo tala va hlupha hi swilo leswi ku va na lava ku va na titokoloxi kuma vhela hi swa vuloyi um swa vusiku mara loko se va fika ka hina tinyanga hi ba tihlolo mm. ha swi kota ku vona ku loyi i wela kwihi ku nga va ku ri swa magona a vatswari va ndhawu kumbe hi xin'wanakaji kumbe hi i tokoloxi kumbe ko va vuloyi vunene swa maxaka mara swi swi na ndlela ya ku swi susa mara swa mindhawu na swoho hambi swi nga susiwanga swi na ndlela ya ku fambani mi ya phahla so mi ya aka ndumba so vavasati va ta tshama kumbe vavanuna va ta tshama mm.

va ri hi ku kumeka soli makama oh, eh, eh, no eh, ni kumeka kwala janfes nga tshamako hi le janfes hala ka sikhukhuni mara hi matirhelo ni tirhela tindhawu to tala ngopfu a janfes um a zanini ka Mhlava hi va ko hi wa mune eh Polokwane 78 Paul Kruger kwala dorobeni hi va ko hi wa mitlhanu ka njhakanjhaka hala ka bungeni hi va ko hi mugqivela mara njhakanjhaka na bochom hi cinjana hi ti saturday saturday yin'wana hi ya hala hi ya hala eh sunday yin'wana na yin'wana loko a wu nga cinciwi hi thembisa ni va koho every sunday hambi

Skylab Street ka nomboro leyi faneleke va yi tirhisa loko va lava ku kuma vuxokoxoko ka Bastol hi le ya 073 20 98376 ya MTN Okay. hambi ka WhatsApp ya nghena ka tinomboro ya nghena so vanhu vo tala va ta- va tsandza- va rhandza ku fona hi WhatsApp na cancer eh, ba maka muwile eh hi ta vona ra n'wina gona ku ri tirha njhani hayi swa kenseka swinene um ni tshame ni rhumela un'wanyana a ku kombela nambara ya n'wina u lava ku ta a thembisa loko a ta ku ye a nge luki matalela ndzani twa ni navela ku swi u tarisa ku yini a thembisa loko ku nga ri na vanhu Yeah. ya 100 180 a Masangu siku ra ku ku hava talanga. ku talanga Yeah. Eh, mara swi swi- swi nyika nyanyuko kumbe matimba kumbe tshembo ya ku wa swi kota ku swi vona ku la ku talaka laha swi vula ku vanhu va Ku pfuneka va, eh. loko se mi fika ka nyanga mi fika hi seven until mi huma hi two mo va mambirhi n'wina na nyanga ku nga ri na lava nghenaka wa ti vutisa ku ha swi kova swa ku tirha kwalana loko se u kuma ku tele wa swi vona ku ai la ambi ho biwa ani ai a ni nga ta rila dangi na khetsa